Premu ato Ghana adehyeɛ Ghana adehyema yɛma obi biara aha de ba Karis Radio ne saa nso na yɛtwa gu wɔ abɛɛfo ntentan fidie no so sɛ ɛyɛ facebook ɛna wobɛkɔ a ɛyɛ KBN TV Ghana ne saa nso ɛna YouTube no so yɛtwa gu ɛwɔ hɔ no ma akɔ a wobɔ hyɛ mu a wosɛkye yɛn na wode w'adwenkyerɛ aba wohwɛ ɛyɛ ɔfɛ no na wahyɛ ama wo nua nso anya bi ahwɛ no ɛɛ mo nyinaa mofa mo adwenkyerɛ ɛmmra ne yɛnkenkan ɛmfa ma wo Awia yi nsɛm a ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu ne aman ahodoɔ so na ɛnnɛ Ɔsammufoɔ Asaw so ne so korogyee na yɛde rebɛso mo sɛ awia prɛmto berɛ akan kaseɛbɔ. Nsɛm no gu mu ahoroɔ pii na mmom deɛ ɛdi mu ahotene bi ne sɛ wokɔpieem wɔ yɛ Amansie South, ɛhɔnom na saa berɛ yi a mekasa yi asogyafoɔ ne mmabunu a wɔwɔ hɔnom kyɛ sɛ wɔde abɔ ani a ɛnyɛ asɛm ketewa ma ɛyɛ nnipa nnum afa mu apira a ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔnom. Ne saa nso na ɛyɛ former president, ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo, ɛyɛ health, eh, educational minister, ɔde nsɛm bi abɛto dwa na ɔkyerɛ sɛ eh, wohwɛ sɛ sei ɛyɛ ɔmo a yɛntua ɔmo akatua no nyinaa ɛyɛ adeɛ sɛ ɛberɛ bi atwam on the 31st December 2024 ɛna nka ɛyɛ sɛ saa nkurɔfoɔ wei a ayɛ His Excellency Nana Addo Dankwa former president ɔde ɔmo hyɛ mu no Nka nso wɔkɔyɛɛ ntotoeɛ bi nso saa ntotoeɛ no wɔantumi anyɛ ɛna ɛnam so ama akatua no ɛtumi nkɔ so yie. Ne saa nso ɛna ɛyɛ former president ɛyɛ n'abadiakyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɔde nsɛm bi abɛto dwa na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wohwɛ for the past eh, 16 eh, years nie wabɔ ne ho mmɔden yie papapa wabrɛ koraa mpo a ɔnya mmɛyɛ president nti ɔsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ Ghanafoɔ ɛyɛ 2028 abatoɔ no a ɛbɛkɔ so no Ɔmo nfa ɔmo gyidie ntɛɛ nakyi no ntimi mbɛyɛ ɛyɛ Ghana manpani mapa. Nsɛm ahorɔ pii ɛka wei no mu hɔ na yɛde ɛbɛso mo sɛ wia prɛmtobrɛ aka no kaseɛbɔ. Na mekae ɔsɛ yɛ ndwuma kuo bi Adaroma na ɔmo aboa ama yɛyɛ kaseɛ yi ɛkɔ soɔ. Ɛyɛ Pure Charis Academy. Ɔse ɛɛ wo ba no afei na ɔba bɛhyɛ sukuu ase. Sɛ waduru mfinfini baabi afei na ɔba a ɔse fa no bra. Ne saa nso na ɛyɛ Crossover Chapel International. Ɔse deɛ ehia ne sɛ wode wo gyidie ɛbɛba na mo nyinaa mpaebɔ no mo nyinaa mo abɔ Abom, sɛ ɛbɛyɛ a wohaw no wonsan ɛmfa ɛnkɔ fie ne saa nso na ɛyɛ top mount plumbing and tiles no nso ɛtɛ akyire a wɔyɛ sɛ biribiara nso ɛbɛtumi ayɛ kamakama na meka wo wokɔ MCR hɔ nom a John ɛna ɛhwɛ sisi biara bɛtumi ayɛ kamakama na camera man ɛyɛ Adebosco ne saa nso se yɛnkɔ abɛɛfo ntintan fidie no so ɛma biribiara ɛntumi ɛnyɛ kamakama ɛwɔ hɔ nom Starlight ɔhwɛ sɛ biribiara bɛtumi ayɛ kamakama na yɛ Producer baako pɛ, ɛyɛ Ɔhene ba Kofi aberanteɛ, ɔno na ɛhwɛeɛ. Ɛse eh, biribiara bɛtumi akɔ so, na deɛ ɔtintim nsɛm wei gu nkrataa so, ɛma me ɛde bɛso mo daakye hemaa Efiagude. Na yɛn General Manager nso wɔ hanom a ɔhwɛ se biribiara nso bɛtumi ayɛ kamakama. Na me a megye berɛ de ɛyɛ kaseɛ yi abrɛ wo, ɛyɛ me, Nana Kwasi Asare. Afei yɛngye berɛ

Abusua, ma memmɔ w'akwaaba biara mmra kare soro abien, ne saa ara nso na yɛatwa agu wɔ abɛɛfo ntintan mfidie no so. Wokɔ, ɛyɛ Facebook, ɛyɛ KBN TV Ghana, ne saa ara nso na YouTube, KBN TV Ghana. Wohwɛ a ɛyɛ ɔfɛ no na woahyɛ ama wo nua anya bi ahwɛ na wode w'adwenkyerɛ no aba. Ne saa ara nso na wokɔ, ɛyɛ App Store anaa Play Store a, wokɔ, wo download app no a, baabi a ɔwɔ biara wobɛtumi atie yɛn afiri hɔnom na biribiara nso atumi ayɛ kamakama wɔ hɔnom de ama wo. Na abusua yɛn hyɛ nsɛm no ase, yɛ hyɛ nsɛm no ase deɛ a, na me de wo ɛkɔ pie mu, ɛwɔ yɛ Amansie South, ɛyɛ Manso, Nyankoma, ɛhɔ nom na sɛ bere a me ne wo kasa yi, ɛyɛ asraafoɔ, akukudam paa, na kyerɛ sɛ, wɔn ne mmaabu na wɔn wɔ hɔ nom, wɔn de abɔ ani a, ne nyinaa ɛne sɛ, ɛyɛ asraafoɔ wei, wɔn yɛ wɔn adwene sɛ, nka wɔn kɔ akɔhwɛ, efom agodie a wɔn yɛ ɛwɔ hɔ nom no, wɔn hwɛ sɛ, ɛyɛ ɛnam mmara kwan so, anaa ɛnnam mmara kwan so, ɛno, ɛna ɔmo kɔ pia mu ɛwɔ hɔ nom na ɛyɛ amanseɛ south ɛmaa bu na ɔmo wɔ hɔ nom ɔmo kyerɛ sɛ ɛadeɛ se ɛɛ ɛfam agodie na ɔmo tu no ɛnam ɛɛ bɔne biara so anaase ɛɛ ɛnyɛ wei biara na ɔmo nam so ɛna ɔmo deɛ na mmom ɛɛ ɛnam mmra kwan so paa nti no ɛɛ asogyafoɔ no anaase deɛ ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo ba abɛyɛ no ɔmo nya ntoboaseɛ ɛno ɛna ɛyɛ asogyafoɔ wei ɔmo antumi ante ɔmo ho ase akyɛ sɛ Wokɔ piam ɛwɔ hɔnom a, wɔde ntokwa bom a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔnom. Ɛno ɛnam so ama amanfoɔ bebree apira. Bɛyɛ nnipa enum wɔn atumi afa mu apira. Sɛ bere a me ne wo kasa yi deɛ, wɔn ɛgye ɛɛ ayarehwɛ ɛwɔ hɔnom a wɔhwɛ sɛbi wɔn ho ɛbɛtumi atɔ wɔn. Ɛno ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛɛ a ɛfam agudeɛ a wɔtu ɛwɔ hɔnom no ɛyɛ adeɛ se Ɛyɛ wɔn nananom asase, ɛnyɛ sɛ obi asase na mmom wɔn ahyɛda resɛe nneɛma no, na wɔn wɔn anyɛ wɔn adwene sɛ wɔresɛe nneɛma a ɛwɔ hɔnom anaasɛ nnua ne nkwan a ɛwɔ hɔnom, na mmom ɛyɛ wɔn nam mmara ketee so na wɔde atu ɛfam agudeɛ nti no, asraafoɔ no, adeɛ no a wɔyɛ no, wɔbɛhwɛ sɛ wɔbɛtumi agyae sɛ ɛbɛyɛ a memfa mente me ho ase biara mmerɛ wɔn ne asraafoɔ no. Na ɛno na ɛyɛ nnɛ anɔpa yi a saa mente me ho ase anaasɛ ntɔkwa a ɛtumi asi wɔ hɔnom no, ɛnam so ama ɛyɛ wɔn a wɔwɔ Amansie South, wɔasi ɛyɛ wɔn kwan no koraa sɛ asraafoɔ yi wɔntumi mma hɔnom mmsa mma mmɛdi wɔn dwuma no wɔ hɔnom. Ɛsiane sɛ wɔba hɔnom a, ɛde ehu pa ara na ɛto wɔn so no nti, wokɔ hɔnom saa berɛ yi a, ɛyɛ adeɛ se manso nyankoman. Ɛhɔnom, wɔasi wɔn kwan na ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔnom. Me nso, ɛnna mewɔ hɔ ara na metee etuo popopopopopopɔ sɛ wɔtutu tuo no, na yɛnim baabi a etuo no firi a ɛba nti, yɛhwɛ sɛ ebinom di mmirika na wɔde wɔn ho fi na wɔn ho atwetwe de mmirika sɛ asogyafoɔ no aba hɔ no, wɔrepamo wɔn. Na etuo a wɔtoto no nam sɛ ɛyi nti saa etuo no a ɛtoto no nyinaa yɛ sogyas na ɛtoto tuo no, ɛna wɔn sɛ ae. Etuo mu di mmirika nti yɛhyɛ aseɛ sɛ Me me mebakɔ bi mefira no mefira no kyɛ sɛ wɔdi mirika a ɛnyɛ asɛm ketewa nti no ɔka sɛ ma katekɔɔ no katekɔɔ no yɛdi mirika so de so no adwa agu yɛ so wɔde adi mirika paa nti katekɔɔ no ɛne na ayɛ ayamhyehyeɛ yɛ nti yɛbɛɛ ne mu hanom ɔno yɛbɛhu sɛ ɛtuo ne totoɔ ne abɔnten so ha no mu nyinaa nyɛ asɛm ketewa mo tototuo no popopopopopɔ nti ɛma yɛdi mirika me sɛ medi mirika ka me ma ne nyinaa sɛ monkɔ dɛn mu because sɛ ne no mo so bi tototuo no na ano ɔden nti wo make sure sɛ wogyina hɔ nom a woanhwɛ yɛ a asɛm bɛsi mefa sɛ bɛyɛ eleven to ah, eleven to twelve no mu ade kɔ naa na na asase a na ɔmo ɛtoto saa tuo no nti ɛne mmirika deɛ ne kura yi mu ɛmu yɛ menyamanyamanyama ɛna tuo no kura ka ebi mɔ ama ɔmo abu bia nkasa baako koraa deɛ ɛna me na mekɔ mmienu ano maame na ɔbɛkasa ne ba no Mo kaa no kɔ miamia no mpo so no, wɔn kaa mo ɔno ne nan yɛ ne ya nti wɔn so ntu mirika. Ɛna wɔn so wɔntumi ntu mirika. Ɛna wɔn sisi wɔn ntu mirika ntwam a yɛbɛ bo. Afei dɔm hu yɛn ne sɛ akotorɔ ne mmaa na te sɛ ɛɛkɔ na ɛba. Eti deɛ in fact deɛ na wɔn bɛyɛ kurom hanom no deɛ na ano ɔden yɛde mmaa paa yɛdi mirika Sɛnea enti ne sɛ yɛne yɛn mma nyinaa apɛ yɛnyɛ obiara bɔne. Even koraa no sɛ wohwɛ police station hɔ koraa nkyɛn hɔ no a, yɛdi gala wɔ hɔ o. Yɛnim adekodeɛ nti a hɔnom no deɛ no yɛ mmerayɛ. Deɛ ɛyɛ ha kakra no deɛ, wɔpɛ sɛ wɔbu ara wɔ kwan no so. Yɛde ha de kuro hyia no aba saa. Yɛsrɛ mo na yɛsrɛ aban nso so. Yɛte sɛ aban nsa nhyɛ aseɛ but yɛnim nnipa ko a wɔyɛ saa adeɛ no nti yɛsrɛ wɔn. Wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no yɛsrɛ wɔn wɔnnyae na wantwiwantwi ne dede no nnyae. Sɛ sɛ ɛba a yɛni baabi a yɛrefa. yɛbɛtumi akɔ no yɛ mmerɛ yi aha so deɛ ɛdi yɛ paa sɛsɛ ɛna ɛbɛ asee no ɛno mu ankɔ adwuma mebɔfoɔ tɔ me kyi yei sɛsi a kora meba no na asoa no sisi yɛ kakra bi mu na meyɛ yɛ osu hwɛ sɛ wɔma yɛ ɛberɛ ko anka galafoɔ no mo kɔ a anka saa berɛ mebɔfoɔ tɔ asana dɛdɛdɛdɛ no ara ne ɛdɛn mepɛ atwɔ medin deɛ kua mɔda aha Charis Radio.
Charis Radio. Adansefo a wɔwɔ Nyankoma Adansefo a wɔwɔ Manso Nyankoma ase na wotee sɛ wɔn nso wɔde wɔn nsɛm reto dwa na wɔkyerɛ sɛ adeɛ se asogyafoɔ no wɔba a prɛko pɛ na wɔbɛpie mu wɔn ma wɔtumi tutu etuo na aberɛ etuotuo no ɛkɔɔ so no nnipa bebree fa mu apirapira bɛyɛ nnipa num Ɛna wɔn tumi faa mu pirapirai a ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛno na wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ aban no ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔbɛboa wɔn yie paa. Ɛsan sɛ nkurɔfoɔ yɛ wɔn ateasim. Sɛ aban amba mu paa a, ɛyɛ adeɛ sɛ ɔko no ɛmu ɛbɛtumi ayɛ den ama wɔn yie paa. Ɛno na wɔn kyerɛ sɛ sɛsɛɛ wobɛyɛ amansie South hɔ nom a Ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn a wɔwɔ nom nyinaa, ɛde ehu aba abɛto wɔn so, akyerɛ sɛ wɔpue koraa mpo a, na ehu aba abɛto wɔn so. Nti no, wɔsrɛ aban no sɛ aban no bɛba abɛyɛ wɔn mmoa. Ɛɛ, wɔn a wɔn nso wɔtumi pirapira yɛn, wɔn nso wɔtumi de nsɛm bi to dwa, ɔkwan a ɛfaa so ma wɔn nso wɔtumi pirapira wɔ hɔnom. Moto so rekɔ baabi akɔtɔ ade. Nti me ara ne sɛ tuo ne kaa me, wɔretutu tuo, tuo ne kaa me no, ɛhɔ ara na manhu hwee biom na mekɔɔ kurom. Nti ɛhɔ na wɔde me kɔɔ akɔsi so na wɔkɔyɛ maa me, manhu hwee bio. Mebaa fie na wɔsi moto no aka me. Nti bɛyɛ atuu mu hɔ.

Din ne sɛn? Lisbeth Donkor.
Deɛ ato yɛ ne sɛ, ɛkura mu hanom. Ɔman no nyinaa Nyankopɔn se kura dua mu na ɔmu so ɔmu bɛfele adua adua ayi adua adua eti dua no mu na ɔmu so bɛfele deɛ se yɛ mpene sɛ ɔman nyinaa wɔ ha na ɛsɛ sɛ ɔmu yɛ ne kura wɔ mu nko a na ɔmu bɛdua deɛ yɛ mpene ne ma no nso so ɛɛ baako nso so firi ayi adudua ɛɛba wɔn akyere kɔ wɔn ku no ɛna obi bɔ nsɛ wɔn yɛ sɔfo ama wɔn de asogyafoɔ nan. Wɔapo me ba no ara ma no ayɛ mmerɛ. Wɔsan nso so koraa nso no, ɔhwie agu mu. Wɔsan nso ɔyɛ yanofoɔ, wɔsan nso so na asɛ ɔyɛ operation. Wɔso ɔno ɔbɛdi gala na ɔde ɔde adidi. Seesei me ba no da kuro baako so. Me nso menni sika a mede no rekɔ. Me mma mmiɛnsa, wɔatutu tuo ama bi ayɛ dɛn, ama bi aka wɔn. Enti mesrɛ dwamama. Wɔma Nyankoma Nyankoma so kura dua no mu. Wɔnyina sogyafoɔ mpanimfoɔ no bi mmara. Seesei ara nso so no, wɔtwe kɔ yɛ wɔn asan aba sɛ wɔbɛdi obi a ɔbɛsi daade so dua, wɔbɛku no. Enti mesrɛ deɛ ɔmaa ma, nyɛ ɔmaa no na, deɛ ɔmaa ma na na ɛyi. Asogyafoɔ no nso, yɛnim baabi a wɔfire. Enti na sɛ wɔasan aba a, wɔku yɛn nkwadaa. Me meyɛ aberewa, mentumi nkɔ baabi, me ba no koraa na medidie. Enti wɔte nsi ano aduane. Enti yɛsrɛ deɛ ɔmaa ma, me na mebisa deɛ na deɛ ɔmaa ma na ayɛ sɛ wɔmmra. Enti me nso mate sɛ afidie so, yɛsɔ wɔn nkɔ nsuo kɛseɛ so. Wɔn mu kɔfa no se so na hɔ na wɔn kɔdua aduaba no. Nanso ɛha nsu kɛseɛ biara na ha. Mpakyɛw ma ano ati. Caris Radio. Caris Radio. Na wokɔpueem wɔ ɛyɛ Mansi Nyankoma ase a, ɛyɛ ntɔkwa a ɛrekɔ so, ɛyɛ mmabunu a wɔwɔ hɔ nom, wɔn ne asogyafoɔ na wɔn nso wotee sɛ wɔde wɔn anodisɛm reto dwa. Wɔsrɛ aban no yie paa sɛ aban no mmra mmɛyɛ wɔn mmoa sɛ ɛbɛyɛ a saa ntɔkwa basabasa a na ɛrekɔ so no, ɛtoɔ nyinaa ɛbɛtumi atwa. Na yɛtoa nsɛm no so de ama wo deɛ na mede wo rekɔpie mu, ɔyɛ Health Minister asoɛeɛ, ɛyɛ Kwabena Mintah Akando, ɔde nsɛm bi abɛto dwa na ɔkyerɛ sɛ sesei wohwɛ ɛyɛ dɔm kumaa no a, ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn blame wɔn yie papapapa sɛ ɛɛ adɔktafoɔ a wɔn ntua wɔn ka bɛyɛ bosome edu nie, ɛno ɛna ɔkyerɛ sɛ aberɛ a ɛyɛ ɛɛ NPP ɛwɔ amammuo mu no from ɛyɛ August 2024 ɛna NPP ɛyɛ amammuo no wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn fa ɛyɛ adɔktafoɔ ne anɛɛsefoɔ, na aberɛ a wɔfaa adɔktafoɔ yi, na kyerɛ sɛ registration bi a ɛwɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ wɔkɔyɛ ansa na wɔatumi atua wɔn ka, na saa registration no, ɛtumi wuiɛ, ɛwɔ ɛyɛ December, ɛyɛ 2024 na saa registration wei ɛtumi wuiɛ, ɛno na ɔkyerɛ sɛ ɛbɛyɛ apem aha mmiɛnsa Apem du mmiɛnsa na ɔkyerɛ sɛ ɛɛ adɔktafoɔ no akyerɛ sɛ ɛɛ NPP aban no ɛtumi ɛfa wɔn se nka wɔn mmra na wɔn mmra mmɛsom ɔman Ghana na wɔn nya adwuma sɛ aban ɛbɛtumi atua wɔn ka na abere wɔn ɛyɛ adwuma no ɔkyerɛ sɛ aban no ɔhwɛɛ ara se nka ɔbɛtua wɔn ka yie kama kama kama nanso abere a saa contract no ɛba bɛkɔ awieɛ no wɔn hwɛ anim a se nka wɔn bɛkɔ akɔyɛ wɔn registration anaasɛ wɔn bɛkɔ akɔ verify na abere wɔn kɔ akɔyɛ verification no wɔn kyerɛ sɛ Wohwɛ saa berɛ no a, eh, nkurɔfoɔ no bebree wɔ hɔ nom a wɔantumi anregister anaasɛ wɔn registration no antumi anwie pɛyɛ. Ɛno ɛna nam so ama ɛyɛ saa eh, akatua no a aka mu bɛyɛ bosome edu mmienu ntumi mmaeɛ nti na ɔkyerɛ sɛ wɔn a wɔwɔ hɔ nom no a wɔn akatua mmaeɛ no dodoɔ no a ɛyɛ abere a eh, NPP amammuo no ɛwɔ aban so anaasɛ wɔwɔ amammuo mu no Ɛyɛ twenty twenty four verification no antumi ankɔ so no saa verifi verification no ɛno ɛna affect a kyerɛ sɛ bɛyɛ ɛɛ anɛsfoɔ bebrebe bɛyɛ bosome edu nie wɔn akatua ɛntumi ɛmbaeɛ nti no ɛyɛ dɔm kumaa no blaming na wɔn ɛblaming wɔn no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ngyae saa blaming no koraa na wohwɛ ɛyɛ saa verification anaase saa akatua no ɛmba no ɛnyɛ wɔn mfomsoɔ na mbom wɔn kɔ akɔyɛ biometric anaase registration ɛyɛ adeɛ sɛ Bebree deɛ antumi ankɔ tru. Ɛno na ɔkyerɛ sɛ sesei deɛ ɔmo bɛtumi ayɛ afa ho koraa mpo, wohwɛ a sesei bɛyɛ seven thousand nurses ɛna anaase midwives ɛna ɔmo bɛtumi ahwɛ so ɔmo bɛtumi atua ɔmo ka na saa saa six thousand five hundred no a aka no deɛ ɛɛ aban no ɛɛbɔ ne ho mmɔden ara sɛ ɔbɛtumi ɛde ɔmo nso ahyɛ adwuma mu sɛ ɛbɛyɛ a mente me ho ase biara ɛnso ɛntumi ɛnkɔpue mu ɛwɔ hɔnom. Ɛno ɛna ɔkyerɛ sɛ aberɛ a NPP amammuo no ɛwɔ aban mu no, ɛyɛ adeɛ se ɔyɛ ɔde saa nkorɔfoɔ wei nyinaa egu ɛyɛ wei no so nanso ɛyɛ adeɛ se wɔn payroll registration no antumi ango through nti no ɔkyerɛ sɛ ɛha adwene yie papapapa ɛno ɔde nsɛm bi to dwa yɛnkɔ na yɛnkɔ tie nsɛm a ɔde to dwa no ebie. And based on the report you do your budget and in most cases.

Carries revenue. Carries revenue. Ɛno ɛna ɔtoa so ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛɛ wɔn a wɔaka wɔn akatua ɛma no either sɛ wɔbɛkɔ tena fie aa kɔsi sɛ wɔbɛyɛ ntotoeɛ awie anaasɛ wɔbɛkɔ so ayɛ adwuma no kɔsi sɛ aban no ɛbɛtua wɔn ka nti no wɔn ntu so mu ɛbaako ɛno Ɛnna ɔkyerɛ sɛ, Ɛɛ, ma, ma ne mma wɔn ha, ɛrenha wɔn koraa. Na ntotoeɛ gu so gu akwan mu a wɔhwɛ ase, wɔn a wɔantua wɔn ka no nyinaa, wɔbɛyɛ sɛ wɔbɛtumi de wɔn aka wɔn nurse budget ho ama wɔn nso. Akatua no, ebi atumi aso wɔn so wɔ hɔnom.
Work for them to do. Yeah. You see, the truth of the matter is that you can only absorb what your budget can contain.

Na abusua ɛyɛ health minister ɛyɛ Kwabena Akanno metaa na ɔtee sɛ ɔde nsɛm wei ɛreto dwa ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ dɔm kumaa no blaming no a wɔn blaming wɔn no ɛnyɛ wɔn mfomsoɔ na mmom ɛyɛ verification biara ntumi ankɔ so ɛberɛ bi a atwa mu no ɛno ɛna ama saa ɛɛ ɔhaw nyinaa wei ɛtumi aba na ɔkyerɛ sɛ ɛɛ sɛsɛ deɛ bɛyɛ seven thousand na wɔn ɛtumi atua wɔn ka na saa thirteen thousand no deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn nyinaa wohwɛ a dodoɔ na verification no antumi ankɔ so wɔ hɔ nom na yɛtoa nsɛm no so ɛyɛ former president ɛyɛ nana ado dankwa na abedi akyire ɛyɛ dr alhaji mahmood bamia ɔde nsɛm bi ɛkɔto dwa ɛwɔ abere a ɔkɔ pm wɔ Sunny East, ɛhɔnom na ɔde nsɛm bi reto dwa na ɔkyerɛ sɛ eh, wohwɛ for the past 16 years, aberɛ a ɔbɛsom ɛyɛ NPP amanyɔkuo no, ɔse aberɛ biara ɔwɔ hɔnom na kyerɛ sɛ ɔnya nteeɛ ɛfiri ɛyɛ Nana Addo Akakye ɛse ɔmmra mmɛyɛ ne Vice President anaasɛ ɔmmra mmɛbɛn no ɛsiane sɛ ɔhwɛ a ɔman yi mu ɛyɛ adeɛ se eh, wohwɛ a eh, yɛhia nimdifoɔ anaasɛ ɔkandinyi mapa a ɔbɛtumi adi ɔman yi anim atumi adi ɔman yi sikasɛm asi yie na ɔte hɔnom ara na ɔhunu sɛ Eh, His Excellency, former President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, afrɛ no sɛ ɔno deɛ ɔmmra fie na ɔne no wɔ nkɔmmɔ bi. Ɔkɔɔ efie no, ɔkyerɛɛ no sɛ eh, ɔmmra na ɔmmɛyɛ ne Vice President sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ama no adwene, n'adwene no a ɛda ne tirim no. Na ɛnora a ɔkɔpuee mu wɔ hɔnom no, ɔkyerɛɛ sɛ eh, ɛyɛ adeɛ se sɛ yɛhwɛ ɔman Ghana yi mu, sɛ ɔman Ghana tumi hunu no mmɔbɔ na wɔtumi to aba Eyi no, sɛ ɔmmra mmɛyɛ ɔkandini wɔ ɔman Ghana yi mu a, ɛɛ sɛdeɛ ɔsom ɛyɛ NPP wɔ aberɛ a ɔyɛ Vice President no, ne saa na ɔbɛyɛ no pɛpɛpɛ, na ɔba a ɔbɛyɛ adwuma soronko koraa mpo kyɛn se sɛdeɛ na ɔyɛ Vice President no. Ɛno na ɔkyerɛ sɛ aberɛ a na ne dwuma anaasɛ ɔdi ne dwuma wɔ ne baabi papa bi na adeɛ se Nana Addo Dankwa frɛ no no, wamma na n'abam ammu da sɛ ɔba abɛyɛ Vice President anaasɛ ɔba abɛyɛ biribi saa. Na mmom ɔde ne gyidie nyina ara gyae n'adwuma too hɔ nom baeɛ bɛdii ɛyɛ His Excellency former President Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Na ɔse aberɛ a ɔyɛ Deputy Governor wɔ ɛyɛ Bank of Ghana na kyerɛ sɛ Nana Addo frɛɛ no na kyerɛ sɛ ɛɛ wohwɛ a ko tia no ase de wie amanfoɔ ma no afutu bɔne sɛ ma no nkɔ na ɛyɛ adeɛ sɛ ɔkɔ a n'akyi ne nsa anaase nneɛma nkɔ so yie ma no na ɔse Ɛɛ saa nneɛma no nyinaa wantie ɛmu biara ɔtuu ne nyinaa ɛguiɛ ɛna ɔbaeɛ sɛ ɔman Ghana ɛda n'akoma so yie papapapa nti from 2012 ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔba abɛyɛ tae ɛyɛ his excellence former president Nana Addo Dankwa Akufo Addo akyi ɛna ɔkyerɛ sɛ sɛsɛ wohwɛ koraa mpo a 2016 kyerɛ sɛ ɛna nka nyɛ ɔno ankasa a ɛɛ nka ɛyɛ 2016 abatoɔ anaasɛ NPP nka ɔmantumi anyɛ ɛyɛ 2016 akonnwa no nti ɔkyerɛ sɛ Ɔbaeɛ no wabɛtumi abɛboa ɛyɛ ɔman Ghana yiye papapapa na wohwɛ ɛyɛ drones a kyerɛ sɛ corona no mu ɛɛ wobɛhu na aeroplane kitikiti bi ɛnam ɛyɛ mframa mu na ɛde aduro aba ɔne ɔkyerɛ sɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛnam ne nsa ase ɛna ɛtumi ɛbaeɛ ne saa nso na ɔse Ghana card watumi ɛde aba na afei mobile money ɛho nsɛnsɛm se yɛnkɔ ɛyɛ mobile banking ne saa nneɛma no nyinaa ɔse ɔno ɛna ɛboaeɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso Sɛ wote fie a, biribiara nso bɛtumi ayɛ kamakama ama a wonkɔ nnante anaa me nkɔyɛ eh, akɔneaba biara. Ɔkyerɛ sɛ ɔbaeɛ waboa Ghana yiye papapaa sɛ wohwɛeɛ for the past 16 years ɔsom a ɔde asom ɛyɛ NPP amanyɔkuo no a eh, adeɛ sɛ eh, waboa yiye paa nti Ghanafoɔ ehunu ne mmɔbɔ na wɔn ntumi nto aba eyi no sɛ eh, ɔmampanin mapa ɛyɛ 2028 abatoɔ no a yɛba abɛto no wɔn hunu ne mmɔbɔ na wɔn ntu eyi no so aba sɛ ɔmmra mmɛyɛ ɔmanpanyin na ɔba a mpuntu ndwuma no ara na kyerɛ sɛ ɔde bɛhyɛ mu ama bia nso atumi ayɛ kamakama wɔ hɔ nom. Na wohwɛ party yi a, me deɛ adwuma a me yɛ wɔ party yi mu, me baɛ the last sixteen years, me de me ho abɔ aforeɛ ama party yi. 2008 na me wɔ Bank of Ghana na me yɛ ɔmo panyin ɛɛm Governor no abadikyiri panyin no abadikyiri Deputy Governor of Bank of Ghana ɛna Nana Akuffo Addo bɛ frɛɛ me ɔse me bɛ yɛ n'abadikyiri saa mmerɛ no na President Nkufoɔ abɛdi 8 years na nipa bebree ka kyerɛ me sɛ ma me ngyae m'adwuma no na me bɛ yɛ Running mate wɔn se no party ya breaki eight no nti me ba a yɛn di nkunim but me ka nkyerɛ wɔn sɛ president Kufuɔ na appointee me deputy governor nti NPP hia sɛ me ba abɛ boa na yɛ nya na yɛtumi di nkunim a me ntumi nka sɛ me mba nti me resignee me job wɔ bank of Ghana ɛde bɛ yɛ Running mate of the NPP. Me baeɛ, yɛn di nkunim. So me hwehwɛ adwuma foforɔ, me bɛnya adwuma wɔ African Development Bank. Wɔn de me kɔɔ Zimbabwe sɛ me nkɔ yɛ wɔn panyin wɔ Zimbabwe. Me wɔ Zimbabwe ɛna 2012 bɛ duuiɛ, ɛna Nana Akufo Addo san baeɛ, ɔse me ngyae na me mbrɛ fie na me bɛyɛ n'abɛdiakyire biom. for twenty twelve election. Karis Remew. President of African Development Bank, ɔpaa me kyɔ, ɔse ma mengyae adwuma no. Ɔfrɛɛ President Kufuor sɛ ɔne me nkasa sɛ ma mengyae adwuma no mba Ghana biom. But meka kyerɛɛ ɔmo sɛ since a party no hia me sɛ membra mbɛboa deɛ, mentumi nka sɛ memba. Me resigneyɛ ɛna mesan baeɛ ɛna mebɛyɛɛ adwuma as running mate. Yɛbaeɛ mo nyinaa nim sɛ NDC foɔ wɔn kɔ wiaa mo wɔ 2012 ɛno nti yɛn dii nkunim so yɛ kɔɔ supreme court sɛ mo kae you and I were not there me na me kɔ dii adanseɛ maa party no star witness me na me yɛɛ pink sheet no so me leadi team no na yɛ yɛɛ pink sheet no adwuma no me kɔɔ eh supreme court kɔ dii adanseɛ kɔ defendii party no paa yan dii nkunim but yɛ kyerɛɛ Ghana foɔ nyinaa sɛ yɛn na yɛ winii 2012 election no yɛ wieɛ me sii mu me kaa sɛ me nkɔ baabiaa biom mɛ tena Ghana na ma bɔ campaign no me kɔ lecture after lecture after lecter me de pressure ɛgu MP NDC foɔ so me kan kyerɛɛ Nana Akuffo Addo sɛ Twenty sixteen election yi deɛ mepɛ sɛ ogyae John Mahama mma me na me ne no yɛnkɔ boot for boot for twenty sixteen election.
Ɛyɛ former vice president de ma NPP amanyɔkuo no, ɔsono kokroko amanyɔkuo no, ɛyɛ Doctor Alhaji Mahmood Bawumia na wotee sɛ ɔne ne delegate aberɛ a wɔkɔhyiaa mu wɔ Yɛsene East na wotee sɛ ɔde saa nsɛm wei to dwa na ɔkyerɛ sɛ Ɔbaa yɛ NPP amammuo mu wadi nokora ama NPP amammuo no yie papapa ɛne ɔman Ghana nti no ɔmo nto aba nyi no sɛ ɔmmra mmɛyɛ ɛyɛ flag bearer ɛma ɛyɛ 2028 abatoɔ no a yɛreba abɛto no by the question is sɛ ɔmo to aba no ɛyi no a Ghanafoɔ mo pɛ no anaa that's the question na abusua meka wo sɛ wokɔ Facebook a yɛtwa gu ɛwɔ hɔnom live deɛ hia ne sɛ wobɛbɔ ahyɛm KBN TV Ghana ne saa nso ɛna ɛyɛ YouTube KBN TV Ghana wohwɛ ɛyɛ ɔfɛ na wode wo comment no ato hɔ nom na yɛnkenkan mfa ma wo na biribiara ntumi ɛnyɛ kama kama ɛwɔ hɔ nom abusua yɛngyina wei so na yɛntwa yɛn ho mmra yɛba a yɛbɛtoa so ama wo.
Ɔhene ba Kofi aberanteɛ nie, Karen Serfram nie. Fa w'afidie no to Karen Serfram Adwoada de kɔsi Fiada, berɛ a abɔ awia nnɔn mmiɛnsa de kɔsi nnɔnnɔnsia mmerɛ mu, na yɛmfa kwan so brɛ wo, ɛbɛsom wo. Ɛyɛ nnwom pa, nkɔmmɔ pa, nsɛmpa ne deɛ ɛfata sɛ wote. Ɛno na Kofi metra ase na afei mede asom woɔ. Ɛkwan so brɛ wo, ɛkwan so. Gabriel yɛ bɔ so ama no ate. yɛn ara yɛasase nie ɛyɛ aboɔdenden adeɛ a yɛn anom brɛ yɛ ɛde ɔmo mogya twa so pɛto hɔ ma yɛn ne sɛ nti ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛbɔ ho ban ne yɛsiesie ne yɛgya to ɔmo nkyirima nti wobɛyɛ w'afɛ mu deɛ na me nso mayɛ m'afɛ mu deɛ deɛ yɛyɛ sukuu ho nsɛm deɛ yɛ apɔmuden ho nsɛm sikasɛm ne yɛ man kyekyere ho nsɛm nyinaa aha ɛne yɛka no. Carey Suadua anɔpa bosuo dwumadie yɛde ba bɛsom woɔ Ɛdwoada de kɔsi Fiada sɛ Ghana bɛyɛ yie a ne nam me ne wo mmienu so. Na sɛ yɛpo obi a ɔwɔ akokoduro ɔnsi nsuo mu ansa na wayeram ɔnsuro ako na ɔka nokorɛ a ɛyɛ wo somfo firi firi ankoma. Ɛna afei da team a ɛfiri agudie ɔmo na ɔmo tena ase sɛ wo tea me fiti anɔpa nonsia de kɔsi nondu wɔn bɛdi twam na afei ɔmo apɛ sɛ mu anɔpa bosuo yɛbɔ. The number one yɛagye baabiara. Abusua mo akɔba biem mmra Karis Radio ne saa nso na yɛtwa gu ɛwɔ abɛɛfo ntintan fidie no so ɛyɛ KBN TV Ghana anaasɛ wokɔ YouTube a ɛyɛ KBN TV Ghana wohwɛ ɛyɛ ɔfɛ na wode wo comment no aba ne yɛnkenkan ɛma wo na ma biribiara nso yɛ kamakama wɔ hɔnom na abusua me toa kaseɛ no so ma wo yɛtoa kaseɛ no so ama ɔde a na yɛdu ɛkɔpiem wɔ yɛ asukuro asekuma oduben ɛhɔnom ɛna sɛ bere a me no kasa yi deɛ kyɛ sɛ abusuakuo mmienu bi wɔn de abɔ mu wɔ hɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa kora mpo wɔ hɔnom ne nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ abusuakuo baako ɛkyerɛ sɛ nka ɛyɛ saa dwumadie anaa afahyɛ a ɛkɔ so wɔ hɔnom no Nka ɛwɔ sɛ ɛyɛ mpotam hɔ no nyinaa na nka ɛwɔ sɛ wɔtumi de saa afahyɛ no hyehyɛ so, na ɛno na ɛyɛ afahyɛ baako no a wɔante aseɛ na wɔadi kan yɛ wɔn nneɛma, ɛno na ɛde mente-me-ho-ase aba, na ɛyɛ ɔhene pa a ɔwɔ ɛyɛ Odubin, ɛyɛ. Nana Kwame Nyarko Okrah Wiresia a ɔtɔ so dunson na ɔkyerɛ sɛ adeɛ se saa adeɛ wei ɛbɛtɔ odwa no aha adwene yie papapapapa na anka ɛɛ saa afahyɛ wei afe bia wɔn anaase ɛɛ berɛ bia wɔn ba abɛyɛ a ɛyɛ community hɔ nom nyinaa ɛna wɔn de ɛɛ saa afahyɛ wei ɛhyehyɛ so na ɛno nso wei ɛɛ ɛnyɛ aba pɛ na ɛyɛ Ahafo hene no adi kan na ɔyɛ ɔno ankasa ne deɛ, ɛno na ɔkyerɛ sɛ ɛno na ɛnam so ama mente me ho ase. Aba a anka ɛwɔ sɛ wɔyɛ community hɔnom na obiara wɔn wɔntumi kyerɛkyerɛ wɔn ho sɛ ɛyɛ amammerɛ ne saa nneɛma no a ɛtwitwatwitwa mu nyinaa, ɛɛ wɔn tete atempɔn ne saa nneɛma no nyinaa wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ ɛyɛ mmabunu afei na wɔn ba no wɔbɛtumi akyerɛ wɔn nyinaa nanso wɔantumi anyɛ ne saa ɛna ɛde ɛyɛ mente me ho ase akyerɛ sɛ Wɔde ntokwa abɔ mu wɔ hɔnom a, ɛnam so ama nnipa nsia afa mu apira. Me ne wo rekasa yi deɛ, ebinom ho atɔ wɔn akyɛ sɛ ebinom nso da so da ayaresabea a wɔgye ayarehwɛ, na ɛno na ɛyɛ Oduben yɛ ɔhene wei, ɛyɛ Nana Kwabena Nyarko a ɔtɔ so dunson yi, ɔkyerɛ sɛ ɔsraban no yie papapapa, na wohwɛ ɛberɛ bi a atwam a, ɔsesa ntokwa wei, ɛhyɛ aseɛ Bɛyɛ aduonu ɛɛ mfie aduonu nie ɛna saa ntɔkwa wei ɛhyɛ aseɛ na ɔkae ɛberɛ bi atwam ɛɛ saa ntɔkwa wei ebi sii sei aa na kyerɛ sɛ ɛɛ ɔhene paa a ɔte ɛyɛ saa kurodua no mu ɛɛ ɔfa mu ɛhweree ne nkwa nti ɔkyerɛ sɛ ɔno koraa mpo no ɛɛ saa ntɔkwa wei esiiɛ no aha ne yie papapapa nti no ɔsrɛ ɛyɛ aban mpanimfoɔ sɛ wɔn nso wɔn bɛtumi abɛboa sɛ ɛbɛyɛ a saa ntɔkwa wei nso ano ɛbɛtumi atwa sɛ nkɔyɛ a ɛɛ. Ntɔkwa basabasa a ɛkɔ so no, ɛtoɔ bɛtumi atwira. Ɔkyerɛ sɛ ɔsrɛ ɛyɛ ɛɛ minister of ɛyɛ chieftaincy sɛ ɔno nso ɔbɛtumi de na n'ahoɔden abɛkyɛ akyire ama biribiara nso atumi akɔ so wano wano sɛ ɛbɛyɛ a mente me ho ase anaasɛ ntɔkwa no a aba a ɛnam so ama amanfoɔ efirafira ebinom nso efifa mu ewuo no na ɔkae ɛberɛ bi atwa mu a ɛyɛ adeɛ sɛ ɛɛ santokɔ yɛ ebi siiɛ no ɛha adwene yie papapapa nti na ɔsrɛ

They don't have anything going on. There are a lot of issues that are, I have intervened concerning kids running only pragya and uh, motorcycle and you know, and people trading on the gutters and so many obscene things. Which...
ɛyɛ ɔhene paul dɛ ɛyɛ odubin kuro no ano ɛna ɔte sɛ ɛyɛ ada no memene da ntɔkwa a ɛkɔɔ so na ɔte sɛ ɔde adesrɛdeɛ kɛseɛ paa ɛma mpanimfoɔ sɛ mpanimfoɔ no nso Ebetumi abɛbɔ abira mu na wɔaka ama biribiara nso atumi asisi pi, asisi ta ama biribiara atumi ayɛ kamakama wɔ hɔnom. Na yɛntoa nsɛm no so ma wo. Ɛyɛ ɔpani pa a ɔda ɛyɛ Ghana economy ano, ɛyɛ Professor Godfred Bokpin na ɔde nsɛm bi to dwa na ɔkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wohwɛ Ghana hanom a, Ghana Ɛyɛ adeɛ se sese wo hwɛ a yɛ import no adɔɔso dodo sɛ yɛ nyɛ biribi anaa se yɛ nyɛ mpuntunjuma bi wɔ ɔman Ghana se yɛ nyɛ yɛ ankasa yɛ local business ntumi export yɛ nkɔ aman ahodoɔ so na yɛ nso yɛ nkɔ tɔn ngye sika ngu yɛ bɔtɔ mu deɛ a ɛyɛ adeɛ se ɔman Ghana saa nimdeɛ no ɛyɛ adeɛ se enni hɔ nom koraa ɛno na ɔkyerɛ sɛ sɛ ɔman Ghana ansa na saa nneɛma wei ɛbɛtumi akɔ so no ɛwɔ sɛ yɛ nso yɛ tena ase na yɛ dwene yiye paa sɛ yɛ bɛkɔ aman ahodoɔ so akɔ akɔfa nneɛma aba no yɛbɛtumi atwitwa saa nneɛma no nyinaa so. Ɔse sesei wohwɛ a ɔkwan a ɛyɛ Chinafoɔ no wɔtumi bɛfa so gye yɛn nneɛma anaase yɛde mfasoɔ ma wɔn bebrebe na ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛmfa ngu akwan mu ntia no. Ɔkyerɛ sɛ sesei wokɔ aman ahodoɔ so a kyerɛ sɛ ɛse yɛnto adeɛ anaase yɛnkra nneɛma mmra Ghana hanom na ɛyɛ adeɛ sɛ sesei wohwɛ Ghana hanom a ɛdi mu yiye papapapapa. ɔkyɛ sɛ sɛ sɛ wohwɛ ghana ghana kyɛ sɛ ghana the way a ghana no akɔyɛ no ɔma nhyɛ da nkriti ne sɛ ɛyɛ nso yɛba bɛyɛ yɛ local business ne yɛ nso yɛde akɔma aman ahodoɔ so anaasɛ yɛde akɔ aman ahodoɔ so na ɔmo nso ɔmatumi atɔn nneɛma no na yɛ nso yɛatumi agye mfasoɔ no bi agu yɛ bɔtɔm na mbom ghana the way a ghana no akɔ akɔyɛ no kyerɛ sɛ yɛkra nneɛma no ɛbaa ɛnsa nti na ɔkyerɛ sɛ saa deɛ no ɛha adwene Nti no mpaninfoɔ no ɔmo nyɛ biribi sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛn local business no yɛbɛtumi ato mu anaasɛ yɛbɛtumi ahyɛ mu kena ama biribiara nso atumi ayɛ kamakama ɛwɔ hɔ nom. Just of last Saturday the other counterpart which is my family the same family that we are having this issue there were some misunderstanding of them being betraying the town of celebrating uh, uh, Asafohene or Supi which is by normal tradition

Sɛ yɛnkra nneɛma mframa ahodoɔ so mmra hanom deɛ, ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha adwene yie papapapapapapa. Nti ɔkyerɛ sɛ Ghana, yɛn nso ɛwɔ sɛ mpaninfoɔ no wɔtumi yɛ biribi na yɛn ankasa nso so yɛntumi mprovide ɛyɛ local business no na yɛnhyɛ mu kutupa ma biribiara nso ntumi nyɛ kamakama ɛwɔ hɔnom. Na abusua yɛmfa nnaase kaseɛ ɛma ɛyɛ Pure Curries Academies, Pure Curries Academy ɛkyerɛ menkyerɛ sɛ Afei na ɔba no ɔba bɛhyɛ sukuu ase anaa waduru mfimfini baabi a ɔpɛ sɛ ɔtoa so, sɛ ɛyɛ crèche, kindercarte, nursery, primary anaa JHS one to three. Wɔn a wɔkɔ akɔkyerɛ BEC no, ɔsɛ akwanya no abue ato wɔnom ama mo kuhaa. Fa wo ba no bra na ɔmmra mmɛgye nteteeɛ. Wɔwɔ atikyafoɔ a wɔkuku dam, akyerɛ sɛ wɔn tirim abɔ bew. Wɔwɔ nimdeɛ a wɔde kyerɛ nkwadaa no adeɛ ma wɔte aseɛ nti no, fa wo ba no bra na ɔmmra mmɛgye ne nteteeɛ. Na environment a wɔsua adeɛ wɔ hɔnom deɛ, ɛyɛ sei kama kama kama kama nti no, Wode wo ba no ba a, mɛndwene ho koraa mpo. Na deɛ ɛyɛ me anigyesɛm wɔ mu koraa mpo ne sɛ, sɛ wo ba no wɔ akyire, wɔn de bus bɛba abɛfa no ama biribiara nso atumi ayɛ kamakama wɔ hɔnom. Na ɔkyerɛ sɛ wopɛ wɔn akyire kwan a, wɔwɔ Nkɔkɔɔ, ɛyɛ Dɔme, Pilatou, Antemerɛ Dan hɔnom a, woba Crossover Chapel International Asɔredan no ase hɔnom a, wobɛhunu wɔn wɔ hɔnom. Frɛ ɔpanin paa no wɔ ahomatorofoɔ yi so, ɛyɛ 0598 557 six seven three zero five nine eight five five seven six seven three ne san so na ɛyɛ top man plumbing and tiles ɛnso so ɛsɛ ɛɛ sɛ wopɛ sɛ woto tiles anaa wopɛ sɛ woyɛ plumbing ho adwuma bi ɔso deɛ ehia no so wobɛfrɛ ɔsɛ just kɔ wofrɛ no a beebi a wɔwɔ biara dɛ ɛnfa ho ɛne ghana fa na beebi a wɔwɔ ɔsɛ just kɔ wɔn wɔ abiri kitaase wopɛ so wokɔ hunu wɔn nso so a ɛhɔ nom na kyerɛ sɛ wɔn wɔ wɔn di wɔn dwuma. Ɔse sɛ yɛ tiles na wopɛ sɛ wotu hɔ, sɛ yɛ plumbing ho adwuma, afei na woba abɛtu, sɛ wo ɛɛ wo plumbing no anaaso wei no, ɛho baabi na apae a, frɛ mo sisiae. Wo tiles no baabi na atutututu, anaa wo veranda no nso, afei na wopɛ sɛ woto tiles, sɛ yɛ wall ho anaase veranda no mu na wopɛ sɛ woto tiles no a, wofrɛ wɔn a, wɔbɛba na wɔaba abɛyɛ ama wo kama kama kama. Wɔn nsa ano ɔfɛ kɛkɛ, nti no frɛ mo sisiae. Frɛ mo wɔ ahomatorofoɔ yi so, ɛyɛ 0248 102 756, 0248 102756 anaasɛ 0245 461 184 0245 461 185 nsan so na ɛyɛ vida clean ɔsɛ fa twi kɛkɛ sɛ wato tiles na awie na wopɛ biribi ɛde atwi so sɛ yɛ table so sɛ yɛ glasses ho ɛna wopɛ sɛ wode atwitwi a ɛɛ kɔpɛ bi ɛtɔ sisi a deɛ hia ne sɛ wobɛtɔ wode gu wei wo pa wo hanky no so a Na wode atwitwi. Biribiara bɛtumi ayɛ kamakama wɔ hɔnom de ama wo. Ɛɛ, wode retwitwi no, ɛnyɛ sɛ ne hwam no pɛ na ɛbɛma wo, ɛbɛsa mo apɔmuden mapa. Kyerɛ sɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔnom. Na ɔkyerɛ sɛ, ɛɛ, sɛ wowɔ store na emu ayɛ hwee, wopɛ bi atu atɔn anya sika agu wo bɔtɔ mu deɛ a, ɔse wobɛfrɛ wɔn. Na ɛɛ, nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ ho no, na wo ne wɔn adi. Ɛɛ, wobɛtumi afrɛ wɔn wɔ ahomatorofo yi so, ɛyɛ 0208. one nine nine five zero three zero two zero eight one nine nine five zero three anaasɛ zero two four two seven five six four seven three zero two four two seven five six four seven three na ɛyɛ crossover chapel international so ɔhaw bɛyɛ ɛna ɛda so afei no ɛkɔ na awie yɛ ne saa wote hɔ nom a wote wɔ adeɛ so woda so te wo ha ho from january up to the, the, now ɔsi deɛ hia ne sɛ wobɛba Fa wo gyidie bɛkyɛre wɔn akyi, na deɛ ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu biara, sɛ ɛyɛ amanneɛ, sikasɛm ho ɛna ɛne sɛ ɛyɛ awoɔ, ɔse deɛ wo deɛ bra, na mpaebɔ no mo nyinaa mo mfa nhyɛ mu, na ɛɛ sɛdeɛ abɛyɛ a womfiri hanom nkɔ no, wo haw no wonsan nsoa nkɔ biem. Ɔkyerɛ sɛ ɛɛ wowɔ Ghana hanom na wote yɛn ka sɛ bere na wonnya asɔre no bi nkɔ wɔ wo wei no mu, nanso wonim se saa asɔre no ebi bɛn wo. Ɔkyerɛ sɛ wokɔ nkɔkɔ a ebi wɔ hɔnom, ɛsan nso Ɛna ɛyɛ Achimota, Akwete man, wokɔ hɔ nom a, ɛɛ asɔre no bi ɛwɔ hɔ nom, na dɔme aha nom ankasa a woba Pilatu ɛwɔ Accra ha nom a wobɛ hunu yɛn ɛwɔ ha nom, na ɛsan nso na UK foɔ nso ɔmo taa mu wɔ hɔ nom a ɔmo di ɔmo dwuma biaa nso ɛtumi ɛyɛ kama kama. Ɛwɔ sɛ deɛ ɛhia ne sɛ wode wo gyidie ɛbɛ tɛɛ akyire. Frɛ no ɛwɔ ahomatrofo yi so ɛyɛ 0242 756 473 0242 seven five six four seven three ne san so na ɛyɛ zero zero two zero eight one nine nine five zero three zero two zero eight one nine nine five zero three frɛ no sisi a yi na ɔhaw bi a ɛda wo so biara wo ne no nsusu ho na ɔnkyerɛ ɔkwan a wɔbɛfa so a aseɛ ɛbɛtumi ato na abusua aha ɛna ɛbrɛ bɛma ho kwan ama yɛde kaseɛ no nyinaa asie. Na mekae wo sɛ, Ɛkaseɛ no dɔɔso, na mmom deɛ wotee bi wɔ w'aso mu ebie ɛne sɛ ɛyɛ health minister ɔde nsɛm bi abɛto dwa ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ dɔm kumaa no a blaming na ɔmo blame ɔmo nyinaa ɔmo ntwa so na ɛyɛ verification a ɛyɛ anɛsfoɔ no dodoɔ na bebree na antumi ankɔyɛ no ɛne ɛna nam so ɛma ɔmo akatua bɛyɛ busumi edu nie no ɛntumi ɛmmaeɛ ne saa nso Ɛna ɛyɛ vice president, ɛyɛ former vice president Doctor Alhaji Mahmood Bawumia, ɔkyerɛ sɛ ɛ wohwɛ abere a ɔbɛsom ɛyɛ NPP, wohwɛ bɛyɛ for the past sixteen years nie a, wabɔ ne ho mmɔden yie papapapapa, wadi nokorɛ ama ɔman Ghana, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ne saa nso ɛna wokɔ ɛyɛ nya Nyankoma ase a, ɛ adeɛ sɛ asogyafoɔ ɛne mmaabunu a wɔwɔ Amansie South, Wɔde ɛyɛ ntɔkwa abɔ mu a ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔnom ama ɛyɛ nnipa nnum afa mu apira a wɔregye ayarehwɛ nso wɔ hɔnom. Nsɛm ahorow pii a ɛka weinom ho ne ɛdeɛn bɛso mo sɛ awia prɛmtoberɛ aka nkaseɛ na nnaase kɛseɛ pa ara ɛnkɔ mma wɔn a wɔbɔ mo akyi dɔm. Wokɔ MCR hɔnom a ɛyɛ John na ɛhwɛ sɛ biribiara bɛtumi ayɛ kamakama na camera man a ɔhwɛ yɛn ma biribiara nso tumi kɔɔ so kamakama. wɔ hɔnom yɛ ade bɔ sukuu ne san so yɛnkɔ abɛɛfo ntintan fidie so na ɛkɔnya bi tie na ɛnya bi hwɛ na hyɛ ɛma onua na ɛfa kɔmɛnte no ɛbrɛ adeɛ yɛ starlight baako pɛ na ɛyɛ deɛ ɔsan nsɛm yie so ɛsɔne so kuro gyee ɛtintim egu nkrataa so ɛma mede ɛbɛsom wɔ ɛyɛ daakye hemaa efia agodie na producer baako pɛ ɛwɔ hanom ɔhene ba kofi abranteɛ na asekɛseɛ paa ɛnkɔma yɛ general manager ɛyɛ fifi ankoma baabi a ɔwɔ biara Nnaase kɛseɛ nkɔ mma no. Na me a megye berɛ de yɛ kaseɛ yi brɛ wo. Edin a megye soɔ yɛ Nana Kwasi Asare. Me mmoammɔ ani tua adehyeɛ.